Christmas mamor, Christmas mamor. Maeri Reverend Edwina Sylvant. E ndalo mar nyuol Yesu ni apok awuoyo kodu to chunya ogombo mondo abende abed mamor kodu kamoro achiel nikech en chieng' mar mor kendo chieng' mar pako duong' mar Nyasaye konyuolnwa nya- Yesu ma Ruoth mobiro irwa kaka nyathi. To kapok atimo mano, adwa ni mondo asomie kamoro kaeri e Muma mondo wabende wawinj kamoro achiel. Abiro somo Luka ariyo kochakre kare aboro nyaka kare apar kod ochiko. Kanyo oromo wawinjo. Erou kamano. We asome e nying Yesu Kristo. To ne nitie jokwadh rombe mane odak oko e lek machiegni kanyo. ka girito rombegi gotieno, malaika mar Ruoth nobiro irgi, kendo duong' mar Ruoth Nyasaye norieny molworogi, mi ne giluor. To malaika nowachonigi niya, Kik uluor, akelonu wach maber mar mor maduong', mabiro bedo ni ji duto. Kawuononi e dala mar Daudi osenyuolnu Jawar, en Kristo Ruoth. Mani nobednu ranyisi, Ubiro yudo nyathi mobol gi nengni ka onindo e sanduk mar chiemb dhok. Apoya nono, oganda maduong' mar polo nothinyore kod malaika ka gipako Nyasaye kendo giwacho niya, Duong' obed ni Nyasaye e polo malo, kendo kuwe obed e piny ni ji ma Nyasaye oyiero. Kane malaika noseweyo jogi kendo odhiyo e polo, jokwath nowacho kendgi niya, Wadhiuru Bethlehem mondo wane gima osetimore ma Ruoth osenyisowa kuomeni. Kuom mano, ne gidhiyo mapiyo kendo ne giyudo Maria gi Josef kod nyathi konindo e sanduk mar chiemb dhok. Kane gisenene, ne gilamo, ne gilando wach mar gima gineno mowachnigi kuom nyathini, kendo ji duto manowinjo wachni nowuoro gima jokwath nowachonigi To Maria nomako wechegi duto kendo nokanogi e chunye. Jokwath nodok ka gipako Nyasaye kendo miyo Nyasaye duong' kuom gik moko duto mane gisewinjo kendo mane gineno mana kaka nosenyisgi. Ruoth Yesu opaki. Nyasaye ogwedh somo marwa. Wach mar nyuol Yesu okelo mor maduong'. Jokwath ne obwok to malaika okonegi ni ooyo, kik uluor. Wach makelonu ni en wach maber, wach mabiro miyou mor, wach mabiro miyo ji duto mor, kendo wach ma okelonu kwe e piny. Adiera mana kaka ne malaika loso kodgi gi pok oganda maduong' obiro koa e polo. Malaika pako Nyasaye to wacho ni duong' obed ni Nyasaye e polo malo kendo kwe obed e piny ni ji ma Nyasaye oyiero. Koro wan ema Nyasaye oyierowa. Kama intieno Nyasaye oyieri. Samoro iparo ni Nyasaye wiye owil kodi. Ooyo, Nyasaye oseyieri. kiwinjo gima awacho ni eri in achiel kuom Nyasaye, joma Nyasaye oseyiero. Koro bed mamor ni Nyasaye osekelonwa Yesu Kristo mondo obi ogolwa e mudho ma yande wantie nikech kwarwa Adam noketho. Adam noketho ma kata nyathi matin konyuol to onyuol gi richo. Koro biro mar Yesu Kristo emokelonwa kwe. Biro mar Yesu Kristo ema okelonwa konyruok. Biro mar Yesu Kristo ema owarowa e richo. Biro mar Yesu Kristo ema odwokowa ir Nyasaye. Ruoth Yesu opaki. Kawuono ok adwa yalo, adwa mana mor kodu kamoro achiel. Emomiyo amor ahinya nonyuol Ruoth e chunywa, amor ahinya ni wang'ni ok ok waywe- ok wayie mondo onyuol e kund dhok. Wawe aweya mondo onyuol e chunywa Nikech Nyasaye dwaro chunjewa, waduok ne Nyasaye erokamano, wabed mamor ni Yesu onyuolnwa. Koro adwa ni mondo awerie wer moro matin, wapak godo Nyasaye. Ng'ama nigi kitabu bende nyalo ele, enie wer mar dholuo, en wer namba piero abich kod adek mawuoyo kuom dala Daudi kama onyuole Yesu Kristo.

ok odhi odwaro jo state house ok odhi e white house ok odhi ir jomumeu odhi mna ir ji ajiya kaka in kod an to odhi to okawogi to olosogi maber to okawo yesu kristo oketo ei mary mariam oting'o yesu kristo nyako ma ji ne koro wuoyo kuome kaka omako ich to pok odhi tedo. Jokuoth nokuodhe, jomiriambo nowuoyo kuome. Ji nowacho weche ma ok owinjore. Nyaka kawuononi jo-Yahudi moko ok oyie ni Mariam e min Yesu ni to ne ok omako ich nikech ne en ochot. unyalo paro kata Josef ne dwa weyo Maria maling' ling'. To Nyasaye nong'eyo gima notimo miyo kane oloso kodgi ne chunygi oduogo kendo ne wigi o- owil gi gik ma ji wacho. Ne gibedo abeda ka ging'eyo ni Nyasaye emotimo gimotimo ni kuomgi. Omiyo Nyasaye nyalo yieri mondo otimni gimoro to ji nyalo chayi kendo ji nyalo yanyi kendo ji nyalo kuodhi kendo ji nyalo wacho marach kendo ji nyalo dwaroni marach to nyasaye ka dwa ting'i malo to ting'i malo ne kaka nyasaye oting'ogi malo ma gibedo min nyasaye kendo gibedo wuon nyasaye e piny ka omiyo seche ma nyasaye ting'i malo kata kiwinjo ka ji wuoyo kuomi marach To kik ubadhi, chal ng'ama ok owinjo, to ter ne Nyasaye wach. Mi Nyasaye wach mondo Nyasaye omiyi chuny motegno, mondo isik kichung' kotegno, kitegno ma ok iluor, mondo iti tich ma Nyasaye omiyi mondo itimne. Ji ok ohero gima ber ka timore ni ng'ato, kata e dala ng'ato, kata ne nyathi ng'ato, kata ne min ng'ato, kata ne wuon ng'ato. Emomiyo seche ma Nyasaye timo gimoro kuomi maber, iyudo ka kata joma ne osiepeni be koro ok dwari. Iyudo ka kata joma yande ikonyo bende koro ok dwari. Iyudo ka koro ji wacho kuomi marach. Iyudo ka koro ji ong'eyi e yo moro ma nyocha ok ing'e ni ji ong'eyiye. Ibiro ng'eyo mago mana seche ma koro iwinjo ka giwachogi. To mago kik bwogi kendo kik mi wabed moluor. Wabed uru kwageno kuom Nyasaye nikech Nyasaye nyalo lokoni odiechieng', onyalo lokoni gima rach mabed maber e sa asaya. Nyasaye ema loko. Kendo kodwa konyi to okonyi. Omiyo wabolre uru mana e nyim Nyasaye to wakaw duto, weche duto waket ne Nyasaye mondo Nyasaye manyalo gik moko duto otegwa kendo wawuoth kuome kwarito duoke. Yesu biro duogo to ok obi duogo kaka nyathi mayom. Obiro duogo sani ka en ruoth. Obiro biro gi procession maduong' koa e kor polo malo. To chieng'no kobiro en jang'ad bura. Chieng'no kobiro onge huruma ma ng'ato no- ma- ma nwayud kuome. Obiro biro ka koro okwiny ma ok nwang'e ni ma Yesu ma nene obiro kobolore cha. Omiyo wati uru kod bolruok nene mobiro godo seche ma pod wantie ka momiyowa thuolo kendo mwasenege ma koro rembe ni eri wanyalo tiyogo kendo luokwa mondo waduog ire wabed joma beyo. En mana kuom ng'wonone ema onyalo miyo wabed maber. Ok en kuom tekoni, ok en kuom tekona, ok en kuom nyalowa. En mana kuom ng'wono mong'won godo momiyo obiro koa e polo mondo obi otho nikech wan. Koro seche momiyo wagie ki jo Kristo, walokre uru mondo wayie kuome kendo wabed kuome. Nikech ma kende ndalo momiyowa. Walokre uru kendo wadware kapod sa midware go nitie. Obiro biro ka koro en ruoth. Obiro biro gi duong'ne duto. Obiro biro gi oganda polo te. Kendo e kor polo. Kolor. Ka tung' kod asili ywak. Wang'e biro lokore rieny ka, ka mach biro rieny moloyo wang' chieng' mwanenoga mok wanyal ng'iyo tirni seche mobiro kochalo kamano to koro en ruoth koro onge gimoro ni nyicha pod ni, ni ruoth miya ndalo moro mondo alokra aa sechegi emomiyowa ndalo koro wabolre ure nyime wakwaye gi ng'wono neno mondo oloswa kendo walokre wawe gik maricho watim gik mabeyo kuom ng'wono ne wanyalo Kuom ng'wono ne onge gima tek. Samoro waneno ka wanie tuo matek mok wanyal nyalo. Yesu Kristo nyalo, kwa we- we podho kuome. To kata ka ok ochangowa, to obiro miyowa oyo machielo. En ong'won gi lala kendo ong'eyo gima ber mwadwaronwa. Omiyo aduewu mana gi mago matin go eko. Ah, ka wan e ndalo mar Christmas mar mor, kik akethnu seche mag mor. Moruru kupako Ruoth Yesu Komiyi chiembi moro michamo, gone erokamano. Kata imadho mana nyuka, kata imodho mana pi, mano ema omiyi. Kata in gi nyagwendi moro ema ibulo, kata in mana gi romboni moro ema iyang'o, cham mana kimiyo Nyasaye duong'. Kik sunga moro donj e chunyi. Wabed uru mana ka wabolore kuom Yesu Kristo nikech en ema ochiwo. Gima Nyasaye dwaro en chunywa mondo obed mamor. ok lewni manyien ok chiemo ma- maber mapok nyicha wachamo to komiyowa to wakaw kod ng'uono kendo wacham gi erokamano komiyowa lewni manyien warwakuru kwahero kendo kwagone erokamano nikech otimonwa ng'uono to mago kik monwa bedo jokristo moluoro nyasaye to bende wapar jogo ma onge go ma bende osiepewa kata ma ok ma ok wedewa jogo mwaromogo mwang'eyo ni chandore matin ma wan go ni mondo wapog kodgi mondo wacham kodgi Nyasaye biro gwedhowa moloyo nikech Nyasaye dwa ni mondo waher waherre ka waher owetewa kaka waherore wawegi. Omiyo matin ma Nyasaye omiyowa kik iwe ng'ato nind kech e Krismas ka. Krismas en ndalo chiwo. Krismas en ndalo en ndalo herruok kendo en ndalo chiwo. Kata ka ok ichiwo ni ng'ato gimoro ma in godo kata kane oyudo kionge go, tiloso kode maber mano en mana chiwo. Ero uru kamano, Nyasaye mondo ogwedhwa waduto ka wawere were kuom Ruoth Yesu Kristo. Ng'wonone gi herane mogundho mochwere mondo obed kodwa, hap Ruoth modhiero piny ni ng'eyo, gi kwene ma ok ng'ato onyal ng'eyo kuma oaye. Kwe ma pinyni ok nyal miyowa, koro obith kod, odhi kodwa, obed kodwa ndalo duto nyaka chieng'. Krismas mamor, Krismas mamor. Amen.